Hany hijap, hany mährem namähremi saýgarmak? Ýeteni eliňizi uzadyp ýörsüňiz. Heriňiz maşyna münüp halan ýeriňize gidip ýörsüňiz. Özüňiz maşyn sürýäňiz. Halan ýerine ýeke gitmek serheň bolupdyr eziz musulman doganlar. Namähreme el bermek temettün bolupdyr, kinas bolupdyr eziz musulman doganlar. Din ferheňk däl, din erziş däl. Şu wagtky biz kafirlaň ferheňgi ferheňk bolupdyr. Kafirlaň ýaşaýyşy bize kinas bolupdyr eziz musulman doganlar.

Gyzymyzy kime bersek gowka heleý edip saklarka kim erkek tapmagyn eziz musulman doganlar dagdagaňyz näme eziz musulman doganlar gyzyňyzy birine berjek bolsaňyz gaty dagdaga düşmeýäňizmi şu näjire agzarassa çykarmyka erkeklik edermika şu

Öýde öňünde mahbara goýýar. Ýaňky aýdyşymyz ýaly kompýuteriniň, mobaýlynyň içi doly film. Refde amatlary-da azat goýýar. Aý bizardaý özüňiz gidibäň. Bar bizar özüňiz gidibäň. Bar anaň bilen gidog. Bar gardaşyňy düşürip gel. Bar boýdaşynyňkyna ýat-da gel. Bar hapkada ýat. Nirä giden nirä geleni belli däl eziz musulman doganlar.

Rahat ýaňy tagsyr aýdyp geçdi heý bir giň öýe girýä her kim heleýi bilen erkek gatyş garyş gatyş garyş oturylýa heý türkmeniň taryhynda bamy şeý hä türkmen biz mestlikden betbahtyýa gidýäs biz fagyrdan abraýa ýeten millet eziz musulman dogan biz aşaýyry zindegide abraýa ýeten millet türkmeniň heleýini hur gyza meňzedilen taryh Türkmeniň atyň üstünde, garaýyň içinde, Nijläniň içinde ýaşaýan döwresi. Indi näjüre boldyk, biz dargadyk ki. Näçe apartmanymyz bar, behterin asaýyş imkanatymyz bar, herimiziň maşynymyz bar. Emma weli biz abraýymyz ýok. Abraýymyz tamam boldy ki. Ertebaty şeýtanilere özümiz feza berýäs. Hä, özümiz feza berýäs. Aý Tepriýe gidýek gaçyş garyş öýde oturýak toýlarda Ýaňky tagsyryň aýdyşy ýaly dost gatnaşan adamymyzy intihap etmeklikde bidikgat bolýak Aziz musulman doganlar Aý jawan Seraýa dary äkitme heleýiňi Aý näme düşüneňok sen hä näme düşünmeýäň ahyryny sen Sen erkek näme düşüneňok sen. O puldar adamly edafa asaýyşgärleri bar ahyryn o ýerde. Eşitmeýäňmi hemme kişi eşitýär biz şu ýerde ýatan ýerimizde hemmämiz eşitýär näme sen eşideňok ha sen iftigar edýäň erbabym meň heleýimi pylanjer gyzyl alyp berdi eýse türkmeniň gaýratymy şu. Türkmeniň milliýetinde bamy şu zatly eziz doganym türkmeniň gumy tela gel iki ýüz mitrlik haýatyňda gel garş ber beriş ber diýme erteki gün Ahmad ahun seraýedaryny mäkum etdi haý gaýgysy ýokdy zindegisinden diýme ýok ony aýdamak eziz musulman doly git özüň işle iş gowy zat iş gowy zat. Ýöne heýsiýet, abraý ondanam gowy zat. Hemme kişä-de diýmeýän. Weli, ahyr ýek dersedem bolsa ähtimaly hatary bar şunuň. Şu gürrüňe düşüp durşuň-a, eziz musulman doganlar. Hüner öwren, hüner! Hä, hüner öwren! Balyk iýmäni öwrenme, balyk tutmany öwren. Git bir hüner öwren! Ibtidaýy zindegide terbiýete ähmiýet bermeýänligimiz amary talagy, amary hotkeşini, bihowiýetini bize getirýär. Şuňa delem mekdebi bi gadry diýehan her mesjitde näçe näçe däne çaga mekdep hiçem hersinde bir iki däne üç däne çaga bäzi mesjitlerde sen mekdebem ýok. Çagalygyndan usuly ahlagyny bilmese, imanyny kalbyna ornatmasaň ondan dini adam çykmaz. Şuňa etigat etmeli eziz musulman doganlar. Aý musulman gyzam. Aý bir wagt şu biziň ýakyn taryhlamyzda bir wagt oňuşyksyzlyk bolardy. Heleý oňuşmazdy, aý heleý oňuşmazdy. Haý getir haý ýaşuly orta düşerdi. Talak ýokdy. Soň soň talak geldi, bir talak geldi soň soň. Indi geldi üç talak geldi. Hä indi rahat üç talak edýär suw içen ýany. Hä käş yzynda durubilse yzynda-da durubilmeýär. Ýene aglap otyr heleý ýany men heleýimi aljak diýip. Heý mertdirin durda sen. Eger üç talak edýäň wagan tesmimiňi tut tamam etde. Ýa iki däne ýaşulyny getir ýa köpe salynmaly däldir. Aý gabyra gitsin bir är hatynyň gürrüňi dirken ýaşabaň. Munuň bilen halal bolmaýar talak hakyn hakgulnadyr eziz musulman dogan. Indi näme boldy? O döwrede urş bolardy, soň bir talak boldy, soň üç talak boldy. Indi ärli heleý gaçyp gidýäý Türkmen aga. Äý Türkmen telpegiň gaçdy. Ärli heleý öýüňden çekiýelli alýelli gidýelli. Eşitmeýäkmi biz şuny? Hemmemiz eşidýäkki.

Ýykyk gara garaýyň içinde abraýy bardy, telpegi dikdi. Hä, telpegi dikdi türkmeniň. Aşaýyry ýaşaýyşdy. Garynda aýrallaçdan doýrardy, weli telpegini dik saklardy türkmen. A indi nire, nirä gitdi indi? Indi gelini saklap bolanok, heleýiňi saklap bolanok, eziz musulman dogan. Aý zenanal ärleňize hyýanat etmäň. Dogry äriň pylan ýere gitdi diýip äriň mugaýýetini bilip getirýeň bir namähremi öýüňe. Weý Hudaý ýokmy meger äriň ýok Hudaý ýokmy? Hudaý nazir ägmalyň dämi? Perişdä imanyň ýokmy meger perişde ýazmaýamy? Gyýamatda şu pilim bolup pahş boljak dämi? Behiştde şu är bilen ýaşaýjak dämi? Behiştde äriň ýüzünden äjir amakjak. Pyýam pygamberiňe heftede iki depe ärzle bolmaýamy? Ho, äriňi aldaýaň, äriňi Nohosiýaň yzyndan iberýäň, äriňi Terana iberýäň, yzyndan hyýanat edýäň, äriňi işe iberýäň, äriň mugaýýatyny bilýäň. Weli sen Hudaýdan gorkmaýaňmy? Iman nirede? Mobaýyly äbizar! Mobaýylyň eger ferhengi istifadasyny bilmeseň, bomba ätum öýüňde bar. Ferhengi istifadesi imanyň, etigadyň diwar ýykylan äsrinde ýaşaýak. Diwar ýykylan äsrinde ýaşaýak biz eziz musulman doganlar. Bir döwür çar diwaryň içinde ýaşamaly diýilerdi ýok indi çar diwaryň içinde sal çil diwar sal hä kyrk diwar daşyndan sal elinde mobaýyl bolsa diwar ýykyk hä diwar ýykyk.

Işläp güýçläp seni bagt öýüne getirýär öýlenýär. Näme bijir biliýagatlyk görkezýäň, näme bijir bişereflik görkezýäň sen. Näme hyýanat edýäň, näme halk bilen gidýäň sen. Näme iki pamiliň abraýyny äkidýäň, näme türkmeniň abraýyny äkidýäň sen. Şu abraýly ýaşan müňlerçe gyz ýany ýaşap bilmeýäňmi sen. Müňlerçe hana bada ýanak ýaşap bilmeýäňmi sen. Näme hoşluk bilen dikilen bagt öýüňi musybata tebdil edýäň? Hä? Mydam gamnama, gam, gamhana tebdil edýäň. Aýa Hudaýdan umydyň ýokmy? Behiştden umydyň ýokmy? Pygambardan umydyň ýokmy? Bir asly millini sen ziripa goýýaň. Asly millini. Türkmeniň hiç muga taryhynda şu zatla ýok ahyryny. Bir asly imany nika Misaky galiz diýe Kuranda bir peýman näki bir desma kagazynyň mamylasyny däl Misakan galiz diýeni muhim terin peýman beşer ömrüni gelýe bir beşeriň ihtiýarynda goýýa şa asly näme sen zirpa goýýaň sen eden işiňe näme düşüneňok

Her millete bar ahyr bir mugaddesaty bar şoňa ärziş goýýar. Bugdaýyda bolsa, kommunist her kim bolsun bir asly mugaddesi bar şony hiç depelemeýär. Öldür sen depelemeýär şony. Sen näme depeleýäň? Ba ärzişterin mugaddes, nasihderin edýan Muhammet pygamber ýanak pygamberyň dilinden getirilip seniň halallygyň üçin goýan nikany näme hyýanat edýäň eý doganym. Eý gyzam. Bir asly ahlagyny sen zirpa goýaň tamamy miledi jahan şoňa arziş gaýyl bolýalla her kim bir syga bilen ha her kim bir syga bilen her kim bir keleme bilen irtibat bergarar edýä şol asly etigady bar sen näme pelek gurdy

Şo on nefer ýanaşdyşlaň haýsy biriniňçä ýa şo Döwrany isleýäňmi sen-ä? Ýa Legatmal bolmany isleýäňmi sen eý, gyzam? Eý, türkmen! Taryhyňa bak! Otuz ýyl şundan aňyrky taryha bakaw-da, aňyrky taryhlarky öz ýerinde. Biz şu ýigrimi bäş, otuz ýyl bäri dargap tenezzüle garşy ne diýip musulman doganlar. Barýak. Köpri ýatam kän biziň aramyzda. Rahat, öý özi poz alýa, jeb tutýa, dini meselelere mesgara edýä bula diýä, mesgara edýä. Mesgara edýä. Aý, aý bedbagt. Aý Hudaý ursun seni. Şi mesgara bolsanda dünýäde, zindegide bir madyly ýok ki, ärdişli bolsun. Seniň akylyň masgara, seň derkiň masgala, ýüz ýigrimi dört müň iki ýüz ýigrimi dört müň ijmagy bilen täýýit edilen Diýanat ahyryny Hudaý ursun seni! Hudaýyň beren Diýanat ahyryny seniň şu sistimiňi ýaradan Hudaýyň beren Diýanaty şu masgaramy?

Heý Hudaýa, adam utanýaň. Hatda indi Jeriden soal edýärler, Aý diýýär, biz diýýär, talaky tawafygy edýäk diýýär. Şony diýýär, meselem, zenanam diýýär, atasy öldi diýýär, onuň diýýär, meselem, bir mustamirrisi bar diýýär. Aý şondan diýýär, sahamdar bolmadan çyn zenanamy tawafygy talak edýän, äri ýok, biserperes diýip, tä ondan bährement bolar ýaly diýýär. Aý türkmen seniň. Aý sen türkmen.

O hemme yerde daýy diýeli hiç müşkili ýok. Bolan zat ýok ki. Madem daýy diýen. Şa imza tähut da şa. El kitabu kel kitab. Bir zat ýazdyň näme, aýtdyň näme tapawut etmeýär. Talakyň şuhisi, jeddisi bir. Şuhi berdar zat däl, oýun oýunjak zat däl. Musulmanyň etikadynda diýek dünýä hiç. Welel ahiretu haýrul leke minel ula. Kyýamat gowy diýýär. Welle dünýä üçin gelýär zindegisini peda edýär.